דעם ליל שישי איז געווען אין שיעור ד' גערעדט א אינגערמאן ער מאכט יעצט א קאמפיין וועגן געווען א געזונטע חתן האט אלע געזונט מיט דרײַ און צוואַנציק יאר אלט געהאט א עקסידענט ליין און האט זיך אפגעהאקט ביידע זיך אפגעהאקט ביידע פיס זיצט אין א ווילטשעיר שוין יארן האט אפגעלאזט זיין שידוך ענדליך איז צוריק א חתן געווארן האט חתונה געהאט האט אפאר קינדערלעך דערציילט אביסל זיין היסטאריע זיין געשיכטע ער האט מחזק געווען בחור נישט מחזק דערציילט זיין געשיכטע ער האט געטראפן א בחור וואס גייט זייער א שווער לעבן

אז ער קען נישט מקבל זיין קיין חיזוק נאר גיין ער האלט אלץ געדער וואדע וואדע זיצט זיצט דאך אויף אלץ פיר אבות און א גוטע משפחה אבער דיין משפחה ווי זי זאגט ער אז זיצט ער אום שיידע נאכט ארום גענומען מיט זיבעציג אייניקלעך א וואדע איז גרינג צו זאגן אז לאמיר זען מיט חרוב ונחרב בקיצור שידוכים גייט אויך נישט בקיצור קיצור בלאכן האב איך געטראפן צום זעצי אן דעם פרייטאג, ער איז געווען אזוי מרוגש, זאגט איך, ער האט געזען ווי א, ער זאגט מיר, ער האט געזען ווי א איד, וואס האט טויזנט מאל א ערגערע לעבן, זיין לעבן איז אים חרוב ונחרב, אפגעשניטן די ביידע פיס, זיצט אין א ווילטשעיר א גאנץ לעבן, און אפגעלאזט די שידוך מיט אלעם, און ער קריגט זיך, און ער גייט אן, און יעצט, און ער גייט אן, און ער זאגט מ'דארף מקבל זיין באהבה, מען פרעגט נישט קיין קשיות, און די חיזוק האט ער מקבל געווען, פלא פלאות, די חיזוק האט ער מקבל געווען. נאר דער אמת איז אז אלע מנהיגי הדור נאכן קריג זענען געווען צובראכענע עלנדע מענטשן וואס האבן גארנישט געהאט אין זייער לעבן. ס'קען זיין ס'איז געווען די רבי זכרונו לברכה האט נישט געהאט קיין קינדער שוין נאכן קריג, האט גארנישט איבערגעלאזט, און רבי אהרלע בעלזער האט נישט געהאט קיין קינדער שוין נאכן פארברענט אלע אייניקלעך, און די בית ישראל גערער רבי, כמעט אלע מנהיגי ישראל גדולי הדור האבן אויפגעשטעלט אידישקייט,

די די צדיקי הדור האבן געקענט מנחם זיין רבי יונה גלאבער האט זיך אמאל אויסגעזעצט פאר אים זאגט אז ער קען זיך נישט באצאלן צוזאם צו לערנען ער דערמאנט זיך ער האט פארלוירן זיין ווייב און קינדער פארן קריג אין א מלמד א טייערע מלמד און און און און ער דערמאנט זיך זיינע קינדערלעך געבליבן אן גארנישט א אלטע איד גייט אוועק אן קינדער זאגט דער רבי מיר זאגסטו מיר מיר זאגסטו וואס טו איך ווען איך זאל האבן מיינע קינדער וועל איך אויך א אלטער איד און איך לייג מיך אריין די קאפ פון די גמרא איך פארגעס פון אלעם ערשטע גרים צדיקים וואס האבן גארנישט געהאט וועלן זיין א סעמפל אויף ענגליש זאגט מען א ראול מאדעל פארן דור